Varhoma ku avanyisa ka vunharhu. Loko swi ri tano, i ncini lexi Muyuda a tlulaka van'wana ha xona kumbe ku yimba ku pfuna yini ke? Ka pfuna ngopfu hi matlhelo hinkwawo. Mhaka yo sungula hileswaku Xikwembu xi vekile switshembiso swa xona emavokweni ya Vayuda. Xana hi ta vula yini loko van'wana va vona va nga tshembekanga xana? Xana ku tshembeka ka Xikwembu ku nga herisiwa hi mhaka ya ku ka va nga tshembekanga xana? Ni swintsanana, Xikwembu xi fanele ku tiviwa xi ri xa ntiyiso, ni loko munhu un'wana ni un'wana a ri muhembi. Hi swona leswi nga tsariwa loko va te, Hi laha u nga ta va la lulameke loko u vulavula, ni ku kumiwa u nga ri na nandzu loko u avanyisa. Kambe xana hi ta ku yini loko ku homboloka ka hina ku endla leswaku ku lulama ka Xikwembu ku kombisiwa erivaleni xana? Xana hi ta vula leswaku Xikwembu xi hombolokile loko xi hi ba eku kariheni ka xona ke? Ndzi vulavula hi mukhuva wa vanhu. Ni ku ntsongo, hikuva loko Xikwembu xi hombolokile, a xi ta avanyisisa ku yini misava xana? Swa twala, kambe loko vunwa bya mina byi kombisa swinene leswaku Xikwembu xi ni ntiyiso, byi twarisa ni ku kwetsima ka xona, hikwalaho ka yini ndzi tama ndza ha avanyisiwa tanihi mudyohi xana? Naswona hikwalaho ka yini hi nga endli leswo biha Leswaku ku ta humelela leswo saseka xana? Van'wana va hi lumbeta hi mukhuva lowu, va ku hi leswi hina hi vulaka swona. Ku avanyisiwa ka vanhu lavo tano ka va fanela. Loko swi ri tano, hi nga vula yini ke? Xana hina Vayuda hi lulamile ku tlula van'wana xana? E-e, ni swintsongo! A ha ku komba nandzu wa Vayuda ni wa Vamatiko ni leswaku hinkwavo va fumiwa hi ku dyoha. Matsalwa ma tiyisa sweswo ma ku, A ku na munhu ni un'we la lulameke, a ku na la twisisaka, a ku na loyi a lavaka Xikwembu. Hinkwavo va tshikile ndlela, va hundzukile lava nga pfuniki nchumu. Hinkwavo va tano, a ku na loyi a endlaka leswinene, ni un'we ku hava. Minkolo ya vona i masirha lama ahlameke. ni tindzimi ta vona ti tolovele ku xisa. Vuxungu bya timhiri byi le minon'wini ya vona. Milomo ya vona yi tele nhlambha ni ku bava. Milenge ya vona yi ni matsambu ku ya hala ta ngati. Etindleleni ta vona ku ni ku lova ni makhombo. Kutani ndlela ya ku rhula a va yi tivanga. Emahlweni ka vona ku chava Xikwembu a swi kona. Ha swi tiva leswaku hinkwaswo leswi nawu wu vulaka swona swi kongoma lava nge hansi ka wona, leswaku vanhu hinkwavo va pfariwa milomo, ni leswaku misava hinkwayo yi yisiwa eku avanyisiweni emahlweni ka Xikwembu. Hikuva a ku na munhu ni un'we loyi a nga ta hlayiwa la lulameke emahlweni ka xona hi mhaka ya leswi a nga endla hi ku lerisa ka nawu. Ntiyiso wa kona hi leswaku nawu wu komba lexi ku dyoha ku nga xona. Kambe sweswi ndlela leyi Xikwembu xi endlaka ha yona leswaku vanhu va va lava lulameke yi pfuleteriwile, yi nga ri yo tshemba swa nawu. Vumbhoni bya yona byi kona eMatsalweni ya Nawu ni Vaprofeta, hi leswaku Xikwembu xi endla vanhu va va lavo lulama hi ku pfumela ka vona eka Yesu Kreste, xi endla leswi eka hinkwavo lava pfumelaka. hikuva a ku na ku hambana. Vanhu hinkwavo va dyohile, hikwalaho ku kwetsima loku a va nyikiwile hi Xikwembu va ku pfumala. Kambe va hlayiwa lava lulameke hi tintswalo ta Xikwembu hi ku nyikiwa ha Kreste Yesu loyi a va kutsulaka. Xikwembu xi n'wi vekile leswaku hi ku fa ka yena, vanhu va rivaleriwa swidyoho loko va pfumela eka yena. Xi endlele ku komba hi laha xi endlaka vanhu va va lava lulameke ha kona, hikuva a xi hlayelanga vanhu ku dyoha ka vona ka khale eminkarhini ya ku tsetselela ka xona. A swi ri leswaku xi komba ku lulama ka xona eminkarhini ya sweswi, xi va Xikwembu lexi lulameke, xikan'we ni ku va Xikwembu lexi endlaka munhu ku va la lulameke loko a pfumela eka Yesu. Loko swi ri tano, Ku tidzunisa ku nga va kwihi ke? Ku dlayiwile. Hi mhaka yihi ke? Hi mhaka ya mintirho leyi endliweke xana? E-e, ku dlayiwile hi mhaka ya ku pfumela. Hikuva hi ringanisa leswaku munhu u hlayiwa la lulameke hi ku pfumela, ku nga ri hi ku endla leswi lerisiweke hi nawu. Xana Xikwembu i xa Vayuda ntsena ke? Xana vamatiko vona a hi xa vona ke? Ina, na vona vamatiko i xa vona. Leswi kunene Xikwembu xi nga xin'we, xi ta endla ku va ku yimba va va lava lulameke hi mhaka ya ku pfumela, na vona lava nga yimbangiki hi mhaka leyi ya ku pfumela. Loko swi ri tano, xana hi dlaya nawu hi mhaka ya ku pfumela xana? Ni kutsongo! Kambe hi tiyisa nawu.